لە یاریەکانی گەڕی دووەمی خولیانە نایبەکانی کوردستان پێشمەرگەی هەولێر و دەربەندیخان لە پیرمام ڕوبڕوو یەکتربوونەوە. پێشمەرگەی هەولێر هەوڵی دەدا لە گۆڵ تۆمارکردن دەست پێشخەری بکات سەرتاش بەم هێرشە یەکەم هەوڵیدا دوای تێپەڕبوونی پازدە خولک بارسەرتی بە هەمان شێوە یاری ڕابردوو پێشمەرگەی هەولێری کردە خاوەن گۆڵی یەکەم. دوای ئەم گۆڵە یانەی دەربەندیخان چەند جارێک هەوڵی هاوسەنگکردنەوەی ئەنجامەکەیان دەدا بە تایبەتیش بە لێدانە سەرەکانیان بەڵام گۆڵ پارێزەکەی پێشمەرگەی هەولێر ڕێگری لە هەژانی تۆڕەکەی دەکرد بە پشبەستن بە هێرشی پێچەوانش هێرشبەرانی یانەی پێشمەرگەی هەولێر زوو زوو لە گۆڵی درمەندیخان نزیک دەبوونەوە و چەند جارێکیش دەرفەتی گۆڵ تۆمارکردنیان بۆ دەڕەخسا، بەڵام سەرکەوتوو نەبوون. لە دوا خولەکەکانی گێمی یەکەم، عەبدوڵا سەربەست نزیک بوو گۆڵی دووەم بۆ پێشمەرگە تۆمار بکات، بەڵام گۆڵپارێزی دەربەندیخان تۆپەکەی دوورخستەوە. لە گێمی دووەم، ئەگەرچی تیپەکەی سەمیر بابۆ، هەوڵی تۆمارکردنی گۆڵی دووەمی دەدا بە چەند هێرشێک، بەڵام یاریزانانی یانەی دەربەندیخان توانیان کۆنتڕۆڵی یاریەکە بکەن و چەندین هێرشی یەک لە دوای یەک بۆ سەر گۆڵی پێشمەرگەی هەولێر ببەن. ئاستە بەرزەکەی گۆڵپارێزی پێشمەرگەی هەولێر نەبا، یانەی دەربەندیخان لە تۆمارکردنی گۆڵی بەرامبەر نزیک بوو، ئەگەرچی ناوە ناوە یاریزانانی یانەی پێشمەرگەی هەولێر بە هێرشی پێچەوانە وەڵامی هەڕەشەکانی یانەی دەربەندیخانیان دەداوە، بەڵام دواجار یاریەکە بە تاکە گۆڵێک لە بەرژەوەندی پێشمەرگەی هەولێر کۆتایی پێهات. بەرگریمان کرد کاوەش مجازفەیە تۆ عدنا غەڵت لە پشتەوە بکەیت دەکرێت گۆڵ بکەیت نقطەی دوم قوتی دەربەندی خان بوو بەڕاستی فەریقەی زۆر بەتوانایە بە تایبەتر لە سوسی هجومی لە تەنەوەکردنی نازمە لە ڕبتکردنی سەریعی خێرا لە ئەترافەکانەوە کە فەریقەشی زۆر پێیان معجبووم بەڵام حتمما ئەوە احتفازکردن بە گۆڵ ئەگەر شێوازی گۆڵ کرد دەربەندی خان گۆڵی کردبا لەوانەیە شێوازی مەش بگۆزرابە غڵەتێکی فەردی بۆ بڵێن بەڵام ئەبووە ئێمە گۆڵیشمان کردە هەلی زۆر باشمان بۆ ڕێکەوت بەڵام بەداخۆ ئێمە ینی توانا ئەمان هەر ئەوەیە لە بەرەوە دارایەکەمان ناتوانانی ینی یاریزانگە بێن ئێمە بەدیلمان بەڕاستی بەدیلی وەکو پێویستمان نییە گۆڕانکاری لە بەدیلەکان ناکەین بەڵام وەکو پێویست نییە ناتوان هاوکاری فرقەکە بنوانی کە لە دەرۆن پێشمەرگەی هەولێر بە شەش خاڵ پلەی دووەمی ڕیزبەندی خولەکەی گرتووە و یانەی دەربەندیخانیش بە خاڵێک لە پلەی هەشتەم دەبینرێت دەرباز ئەحمد کوردستان 24 پیرمام